ווי קען טאקע זיין אדם נידון בכל יום און אדם נידון בראש השנה? האט דער בעל שם הקדוש געזאגט פאר די תלמידים, גייטס כאפטס א שמועס מיט דעם וואסער טרעגער. גייטס כאפטס א שמועס מיט אים. שוין, געגאנגען. וואס הערט זיך? וואס מאכסט? וואסער טרעגער? זאגט ער, וואס מאך איך? ברוגז. ברוגז? יעדער מאכט א לעבן נאר איך האב נישט קיין לעבן. וואס הייסט? גארנישט. איך האב נישט גארנישט, איך האב נישט קיין פרנסה, איך מוטשע מיך. און און און איך דארף שלעפן וואסער, איך האב נישט וואס צו טון, א איד אדער פופציג יאר, זעכציג יאר, שלעפן וואסער? ברוגז! וואס הייסט? און ווייב? גארנישט, ברוגז, ברוגז, ברוגז. שוין, צוריק קומען מיר פארציילט פארן מהריגן בעל שם טוב. גייט דורך אפאר טעג, דער בעל שם הקדוש זאגט, גייטס און פרעגטס אים נאכאמאל וואס ער מאכט. גייטס כאפטס א שמועס מיט אים אין בית מדרש, וואס מאכסטו, ווייסע טרעגער? צו להודיע לשם. כבוד אל השם, לאזט מיך אפרעדן, ברוך השם א זיסע לעבן, איך קום נישט קיינעם גארנישט, קיינער קומט מיר גארנישט, כ'האב טאקע נישט די בעסטע דזשאב, אבער איך מיין, איך ארבעט פאר יענעם, איך שעפ וואסער, ווער ס'וויל, איך קלאפ אויף די טירן, קויף, ס'קאסט מיר אפאר דאלער, מחיה מיין לעבן, גייען צוריק צו בעל שם טוב, בעל שם טוב פארשטייסטו שוין? ראש השנה האט מען אפגעשריבן אויף אים, די יאר גייסטו שלעפן וואסער. וויאזוי דו זאלסט עס נעמען, דאס איז שוין דיין בחירה יעדן טאג וואס דו נימ בכל יום. היינט צופרי שטייט ארויף ברוגז, איך זאל ארויפוואקן דא שטאקן מיט וואסער, איך בין עפעס א שטאטס נאר, און קלאפ מיט טירן, און אראפוואקן, ארויפוואקן, עס גיסט זיך אויס. און נעקסטן טאג טראכט ער, ברוך השם, הודו להשם, עס איז מיר גוט, עס איז מיר אזוי גוט. אה, עס איז דאך די זעלבע מענטש, און עס איז דאך די זעלבע אמפערס וואסער, און עס איז די זעלבע וועטער, און עס איז די זעלבע. שטאקן דארף ער זיך שלעפן, און די זעלבע איינגעבויגענע רוקן, און די זעלבע טענות, ער איז א גוטע מוט, ער זעט נאר דאס גוטס. א איד איז געקומען צו ר' נתן זאגן אז ער קען שוין נישט, ער קען שוין נישט, אלעס איז א שיעור, ער קומט אהיים נאך א טאג ארבעט, און ער טרעפט די גארביטש אויפן זעלבן פלאץ ווי ס'איז געווען נעכטן, וואס טוט מיין ווייב אגאנצן טאג? וואס טוט זיך אגאנצע טאג? וואס איז די זאך דא? איך ארבעט ביטער שווער, קומט מיר נישט אנצואווארטן א טעלער זופ מיט אויפגעשניטענע פרוכט, מיט אביסעלע א פארשפייז, מיט עפעס א עפענענדע אפעטיט, קומט מיר נישט, קומט מיר נישט דאס ביסל, פרעג, געפרעגט ר' נתן, ער גייט זיך גט'ן, ער גייט זיך גט'ן, זאגט אים ר' נתן, דאס איז נישט קיין עצה, גט'ן איז נישט קיין עצה, ווערט ער געהייסן טראכטן אז מ'גייט דאך אנווארטן א טעלער זופ. דו טראכסט בכלל גארנישט, דו דארפסט שוין גיין זוכן יעצט וואו צו שלאפן, ווער וועט דיך ווען ארייננעמען? ביסט א היים, ביסט א ווייב, ביסט דא קינדער, איז דא וועש, איז נאכנישט געוואשן, איז דא דעפ, שוין, ברוך השם, שכוח אייבערשט איך האב א ווייב, נאך איז שוין זען נישט נאר זופ אויך, איז שוין אלעס אויף, ווענדט זיך אין די מענטש אליינס, אדם נידון בכל יום, ס'ווענדט זיך ווי אזוי דו אליינס פרישסט דיך אויף,